Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh qıymetli din qardaşlarımız! Bugünki Ramazan nasiatımız İslâmğa davet etilmesinde doğru delillerin qullanılması aqqında olacaqtır. Kerçekten, İslâm ümmetiniñ eñ esas vazifesi bu dinimizge davettir.

Bu ayetniñ tefsirinde müfessir Tebari dey ki, Ey Muhammed! Rabbiniñ yolu olğan İslâm şeriatine Qurannıñ ikmet tolu delilleri ile çağır, olarnen eñ güzel şekilde munaqaşa et. Böyleliknen, ayetniñ manası şu ki, Ey Muhammed! Allahnıñ Kitabı, Peyğamberniñ Sünneti ve Allah köstergen deliller ve nasiatlar yardımınen Rabbiniñ yoluna davet et. Bunıñ añlamı şudır ki, biz Quranda ve Peyğamberimizniñ salâllahu aleyhi ve selâm sünnetinde misal olaraq ketirilgen munaqaşalarnı ögrenmek kerekmiz. Bizim davetimiz Qurannıñ ve sünnetniñ bizlerge kösterdiği Peyğamberimizniñ salâllahu aleyhi ve selâm daveti kibi olmalı. Bizim imanımız büyük dinimizniñ köstergen imanı olmalı. Şimdi ise men davette eñ sıq rast kelgen eki hata aqqında aytmaq isteyim. Birincisi, Allahnıñ bar olğanı mevzusında ilmiy isbatlar ketirmek. Sımsıq musulmanlar Allahnıñ bar olğanını isbatlamaq niyetinen ilmiy deliller ketirmege başlaylar. Böyle laflar makro ve mikro alemlerde olıp keçken esnaslarnı saymasından ibarettir. Amma insannıñ aqılı olarnı sezip olamay.

Köklerniñ ve yerniñ yaratılmasında, gece ve kündüzniñ bir-biri artından deñişmesinde aqıl saipleri içün alâmetler bardır. Başqa ayetlerde Allahu Taalâ bizge deñizde yaldağan gemini, kökten yağğan ve ölgen topraqnı tiriltken yağmurnı, yer yüzünde yerleşken çeşit ayvanlarnı delil olaraq ketire. Bu misallerni er bir adam is ete bilir ve bunıñ içün ilmiy ya da başqa mahsus bilgilerge saip olmağa kerekmey. Aynı bu iş de İslâmnıñ yoludır. Ekincisi, yani növbetteki hata, bu İslâm hükümleriñ savlıqqa faydalı olğanını köstermek. İnternet, namaznıñ, orazanıñ, abdes ve ğusülniñ sağlıq içün ne qadar faydalı olması aqqında maqalelernen tolu. Bu delillerniñ İslâmnen iç bir ortaq yanı olamaz. Bir qaç misalni ketirmek isteyim. Künde seksen kere başını yerge eggen insannıñ miyine bol ve ritmik qan aqa eken. Namaz qılğan insannıñ daima egilüv ve köterilüv sebebinden közlerinde qan dönümi daa da faal ola eken. Beş vaqıt namaznıñ ritmik areketleri artroz ve boğumlerde kireç qatlamları hastalıqlarnıñ ögüni ala eken. Atta, bedende toplanğan statik elektrigi bile namaz sebebinden çıqarıla emiş. Subhanalla, biz namazğa sevgi aşılamaq isteymiz, amma bu ğayege erişmek içün Allahnıñ buyurğan usullarnı qullanmaymız. Ya Allahu Teala nasıl emir etti? Yüce Rabbimiz Baqara suresinde böyle buyura, Vastaiinu bis-sabri ves-salâ, ve innehâ lekebîretun illâ alel-hâşiîn, Sabır etip ve namaz qılıp Allahtan yardım tilediz. Şübesiz, namaz Allahqa derin sayğı duyğanlardan başqasına ağır yük olur. Yani bu ayette Allahu Taalâ bizge namazğa sevgi aşılamaqnıñ doğru yolunı köstermekte. Ve bu yol savluqqa faydası degil de, Allahqa qarşı taqva saibi olma yoludır. Mevzumıznıñ soñunda bunı demek ister edim. Elbette, uzaq kainatta ya da deñiz terenliklerinde olğan Allahnıñ bar olğanını isbatlağan alâmetlerni kimse inkâr etmey, Amma bizim dinimizni ve şeriat qanunlarını ögrenmemiz Peyğamberimizniñ salâllahu aleyhi ve selâm köstergen usulına köre olması şarttır. Bu meselede aynı Peyğamberimizniñ salâllahu aleyhi ve selâm yoluna riayet etmemiz bizim ümetimizni keçmiş izzetke ve Allahnıñ razılığına ulaştırır. Allahu Taalâ Al-Ahzab suresinde böyle buyura. Lâqad kâne lekum fî Rasûlillâhi usvetun hasena, Allahnıñ Resulinde siziñ içün güzel bir örnek bardır. İşte, ürmetli musulmanlar, Allah bizlerni Oña ve Peyğamberine sallallahu aleyhi ve sellem İslâmnıñ köstergen usulına köre iman etken qullarından eylesin. Allah daimiy bir şekilde İslâmğa davetimizniñ Peyğamberimizniñ, sallallahu aleyhi ve selem, köstergen davet usullarına köre alıp barğan taqvadar musulmanlardan olmamıznı nasip eylesin. Kelecek Ramazan nasihatlarımızda körüşmek üzre. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh.